Sukuu, na sɛ ɔtumi wie JHS no, ɛtumi kɔ SS no wie na adwene no wɔ fam a, yɛde no akɔ akɔsua adwuma. Nti wei wawie SS no a ɔhwɛ adwene no wɔ fam no, na de no akɔ akɔsua adwuma. Ɛsiane sɛ wei nso tumi bɛtua tax ma aban no, ama aban no de yɛ development. Nti hwadeɛ, wei wie SS no, ne nimdeɛ wɔ fam kakra, nti wɔbɛtumi asua adwuma. Ɛsiane sɛ adwuma sua nso yɛ ma abusua no ne ɔman no ɛsiane sɛ weinom ba bɛtua tax ama ɔman no nti wei kɔ so kɔsua adwuma no wei ɛsiane sɛ wakɔ secondary school no awie nti no ataadeɛ obi a wankɔ school ɛbɛpam bɛgye 5 cities no wei pam ataadeɛ no ɔbɛtumi agye 100 Ghana cities Wei ɛsiane sɛ ne nimdeɛ, knowledge and wisdom ɔkɔsua wɔ secondary school no a owie wantumi ankɔ university no ɔsua adwuma nti no wei ɛbɛtumi akyagye ataadeɛ baako bɛyɛ 10 million knowledge and wisdom nimdeɛ me man no anya ntumi man bɛkɔ ahohiahia mu afei deɛ 2030 2040 2050 no na Ghana ni bɛbi akɔ sukuu kurom ha ɛsiane sɛ bible ne koran nie

Wobɛka sɛ wabɔ ne bere awie. Nanso nka nsa awie de, obi a wabɔ ne bere awie na ɔwe nsa. Nso mmɔfra wɔ yi. Wɔn akyem ho agu nsa nom so. Ɛna ɛsɛ wɔn. Eti hwɛ adeɛ. Deɛ ɛwɔ mu nie. Hwɛ neɛ ne koma, neɛ wii Tramadol ayɛ n'akoma ni ye. Nea Nyame de maa no ni ye. Eti hwɛ aberante ababaawa a obetumi ayɛ biribi pa bi ama ɔman no, ama ɔman no anya tax ɛde akyekyere kuro no, na ɔde wi, tramadol, ɛna ayɛ n'aduane. Eti bosome so a amanfoɔ nam bank ɛregye sika wɔ bank no, na ɔnam ghetto sɛ ɔkɔgye salary wɔ ghetto, na ghetto yɛgye salary wɔ hɔ. Nea Nyame de maa no ni ye. Hwɛ ne wi ayɛ n'akoma. Hwɛ ne tramadol ayɛ n'akoma. Hwɛ ne herons. Hwɛ sisa ayɛ n'akoma. Ɔtoɔ no ɔbɔ hwi yɛ mframa nam ne hwɛ mu ba. Enwisie pie firi n'anum ne ne hwɛ mu nyinaa no. Seventy percent ne ba bɔnten a thirty percent na aka n'akoma mu. Eti wi a ɔnom no hwɛ enwisie ɛna ayɛ n'akoma no saa no wei yareɛ bi abɔ no pɛ obewu. Kidney failure aha na ɛwɔ akoma yareɛ na wei ne koma na asɛe wi nea ayɛ ma ayɛ ne koma nie 2030 2040 2050 no akwadaa bi abɛkɔ sukuu ɛwɔ ghana ha bɛsɛ obi ɛnte education n'ase papa education ɛna ɛde kyekyerɛ ɔman ɛte sɛ wopɛ sɛ ɔman no tu mpɔn a yɛde youth no ɛna kyekyerɛ ɔman ɔmma mo education Nti wɔn nya nimdeɛ, knowledge and wisdom a na wɔatumi develop ma ɔman no ɛkɔ n'anim. Nti wɔn bɛtua tax ama aban no na aban no de ayɛ mpuntunwuma. Nti yɛpɛ nsuo, nkwadaa wei sukuu wɔn kɔɔeɛ no, ɛsiane sɛ wɔn aba bɛyɛ adwuma wɔ ɔman no mu nti no, yɛpɛ nsuo na weinom tax no yɛde abɛyɛ abɛyɛ ama wɔn. yɛ kwan yɛ yɛpɛ kwan na tax aba abɛyɛ yɛpɛ electricity na tax aba aba abɛyɛ yɛpɛ nsuo na wɔnum tax na wɔtua no na yɛde develop ɔman no ɛna yɛfrɛ no knowledge and wisdom skills ɛna yɛde kyekyere ɔman no eti bible ne kowura ni yi wei sɛ knowledge and wisdom no ɛno ɛna yɛde kyekyere ɔman no yɛfa pray for me yɛfa kwankyerɛ ɛna kyekyere ɔman yɛfa bagye mpaebɔ ɛna kyekyere ɔman me nua baa Sɛ wokyɛ abɔfra wei ɛdikeesin a, woakyɛ no wiase agyapadeɛ nyinaa. Ewiase nneɛma bi a wode akyɛ abɔfra wei ɛberɛ a woma no ɛdikeesin. Ɛsiane sɛ yɛde nimdeɛ, nyansa, suahunu na kyekyere ɔman. Ɛti sɛ wopɛ sɛ ɔman no tu mpɔn a, yɛde sukuu nkutoo na ɛma ɔman no yɛ yie. Nyankopɔn mfiri soro mɛkyekyere kurow mma wo. Enti na ɔma wɔn ade bɛfɛ no adwene a ɛsɛ ha. Knowledge and wisdom na ɛde kyekyere ɔman. Enti ɔman biara a nimdeɛfoɔ nni kuro no mu no, ɔman no ntumi nkyekyere. Enti na ɛsɛ fa abɔfra no kɔ sukuu. Wokyɛ abɔfra no education a, woakyɛ no wiase adwapadeɛ nyinaa. Nti abɔfra wei ma bɛbɔ wo bɛ yie. Abɔfra wei, woamma no education a, ɛbere bɛba na abɔfra wei bɛdwene sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ. Ɛno nti na ɛnnɛ yi yɛn nananom bi wɔ hɔ, wo tirinwi nyɛ fo dwom pɛ na nkwadaa wei ɛnim sɛ ɔyɛ bɛyifoɔ na yɛsi wɔ aboɔ akum. Ɛsiane sɛ lack of knowledge my people perish. Nimdeɛ a me man no anya nti me man no kɔ ahohiahia mu. Ɛti yɛanhwɛ yɛbɛkɔ ahohiahia mu wɔ Ghana ha kɔsi berɛ a yɛde mmɔfra no bɛkɔ sukuu. Ɛti mmɔfra no kɔ no na wɔkɔsua nimdeɛ wɔ ha. Ɛti ɛha na yɛsua nimdeɛ. Sɛ mmɔfra wei ɛberɛ a wanyin a wontumi nkɔ ɛma no na mmɔfra wei na bɛ take over eti wo yare da hɔ a mmɔfra na ɛbɛba bɛhwɛ wo me nua baa mɛnka sɛ ɔba no ɛte akura ase nti wofa no nkɔ sukuu man education wɔn nso bɛtumi abɛyɛ lawyer obɛtumi abɛyɛ newcaster obɛtumi abɛyɛ polisi ni obɛtumi abɛyɛ doctor obɛtumi abɛyɛ nurse ni na busua no ɛkyekyere kɔ anim Yɛde sukuu na etu ohia ase firi abusua mu. Enti so wopɛ sɛ abusua no yɛ yie a, yɛde sukuu. Wopɛ sɛ kuro no tu mpɔn a, yɛde sukuu na ɛkyekyere kuro. Ɛno nti na wokɔ aburokyire a wɔmfa education ɛnni agorɔ no. 2030, 2040, 2050 na Ghana ni ba bia kɔ sukuu wɔ kurom ha. Ɛsiane sɛ yɛde education ɛbɛtu nyinsanyiguo ase basabasa ase. Yɛ dedication no ebetu tramadol ase. Enti hwɛ, wakoma ne nie, neɛ tramadol ne wii ayɛ n'akoma nie. Neɛ nyame bɔɔ no de maa no nie. Eti aberante ababaawa a obetumi akɔ sukuu abɛyɛ biribi pa bi ama ɔman no na afei ɔde tramadol na ayɛ n'adwuma. Ɔde wii na ayɛ n'adwuma. Ɔte hɔ na ɔhwe sisa na sisa nam ne hwene mu a asɛ kaa exhaust no apae. Enti aberanteɛ, ababaawa a obetumi abɛyɛ biribi pa bi ama ɔman no na hwɛ ne wi ayɛ n'akoma. Enti wei kidney failure ɛretwɛn no. Wei cancer ɛretwɛn no. Ne yɛtete wei ho sɛ nyame bɛyɛ. Nyame nsa no mfiri soro ma mɛyɛ ma yɛn. Ɛwɔ sɛ yɛn ankasa yɛtu aseɛ ɛberɛ a yɛde mmɔfra no kɔ sukuu. Enti mmɔfra wei ɛnya education a Ɛno na ɛbɛtumi de atu tra ma dɔ ase. Abɔfra wei nya education a, na nyinsɛn yi go basabasa ne ɛtu aseɛ. Abɔfra wei nya education a, na ɔman no nya tax. Ɛsiane sɛ weinom wie school na wɔbɛyɛ adwuma a, na yɛnya tax de kyekyere ɔman no. Ansa na ɔman bɛyɛ yie no, na yɛ tax. Ɛti aburokyire koraa yɛ fɛ nyinaa yɛ tax na ɛde kyekyere ɔman. Ɛti yɛn nananom gu aburokyire na wɔbrɛ na wɔde sika nyina tua tax ɛsiane sɛ tax no na yɛde kyekyere kuro no ɛnti na ho sɛ aburokyire kuro ayɛ fɛ saa no ɛdeɛ ma wɔfrɛ no education na wɔbɛbiebie nnwuma na mofrɛ wɔbie nnwuma nti wɔn bie nnwuma saa na ɔman no nya tax ɛwɔ so de kyekyere de pɛ ɛno ta nyankopɔn ma wadwene nyansa ne nimdeɛ ɛne ani sɛ fa hwehwɛ na abɛhu bom na ɔbɛbue wo ɛdeɛ dedication ɛna kyekyere ɔman Aha na yɛsua nimdeɛ firi, na ɔman no atumi agyina ne nan so. Ansa na ɔman no bɛyɛ yie biara no, na ɛyɛ wei, ɛyɛ sukuu, education. Eti ɔmampanin bi a ɔbɛkyɛ ne man sukuu no na wakyɛ ne wiase agyapadeɛ nyinaa. Ɛdɛ da a yɛtee sɛ free education aba Ghana, ɛna me sɛ ɔman no ayɛ yie. Twenty thirty, twenty forty, twenty fifty no, na obi akɔ sukuu kurom ha. Mmaabun no agyina wɔn nan so. Ɛsan sɛ mmaabun wei na ebetumi akyekyere ɔman no. Yɛde yufo no na ɛkyekyere ɔman. Na yufo no asɛ no betumi akɔ sukuu, anya mu nimdeɛ ankasa no, na yɛ education. Nti ha na esua education no. Nti wei no yɛ mbɛyɛ research. Afei wɔn sɛ research a wei no bɛyɛ no, afei na ebinom ayɛ develop cars, ebinom ayɛ aeroplane, ebinom atumi generate electricity. Aha na esua no, education. Nti ɛna ne agyanom. Bible nie, Koran nie. Wɔn nyinaa hyɛ mu sɛ lack of knowledge ma people perish. Mma obi nka sɛ oburoni de Bible aba bɛdaadaa wo. Bible ma bɛdaadaa wo. Ɛyɛ knowledge and wisdom ɛna ɛde kyekyerɛ ɔman. Nti mmɔfra no yɛde wɔn kɔ sukuu. Nea ɛhwɛ a wantumi ankɔ sukuu no so no na yɛde no asua adwuma. Ɛti yɛpɛ sɛ yɛtu ohia ase a mmɔfra no ɛna yɛde wɔn sua adwuma. Ɛsiane sɛ owie SS no na ahwɛ no adwene wɔ fam kakra a, wobɛtumi de no akɔ akɔsua adwuma. Ɛno nso de mpuntuo ba ɔman no mu. Ɛhwadeɛ wɔ ha. Wei ɛyɛ mmaayewa. Mmaa no nso wobɛtumi de akɔsua adwuma. Ɛsiane sɛ weinom nso wie wɔn bɛtua tax ama district assembly. baabi a ɔde ne shop bɛsi no, ɔbɛtua sika wɔ hɔ. Ne nyɛ na ɔman no kyekyere kɔ so nkakra nkakra nkakra. Ɛsiane sɛ yɛde tax na ɛkyekyere kuro. Aburokyire ayɛ den nyinaa no, ɛyɛ tax. Enti yɛn nananom gu hɔ no, na wɔn su sɛ tax ku yɛn o, tax ku yɛn o. Tax no na yɛde kyekyere kuro no. Enti tax no na yɛpɛ kwan a ne yɛde bi akɔyɛ. Tax no na yɛpɛ nsuo a na yɛde bi akɔyi ama mo. Tax no na yɛpɛ sukuu dan a na yɛde bi akɔ akɔsi sukuu dan ama yɛn. Eti mmɔfra na ɛwɔ sɛ kyɛw wɔn education. Aha na ɛde foundation no firi education hyɛ ha. Eti wɔn sua nimdeɛ, nyansa and wisdom no a na wɔnom de develop asase no. Ɛno nti na burokyerɛ mu fa education ni agorɔ no. Eti ɔman bi develop a na nyɛ nyame. Nyame nkyɛ adeɛ saa kɛkɛ. ɔde adwene na ɛma wo na ɔde adwene ahwɛ so na ɔ develop biribi. Yɛ a ɔman bɛtumi agyina brane ade ne ho a, na yɛtumi aka biribi sɛ Ghana Beyond Aid a na ɛyɛ education. Ghana Beyond Aid yɛ education, nimdeɛ. Enti na kɔ aburokyire a amanɔne no wɔn mfa education ni agorɔ no. Ɛsiane sɛ wobɛtu ohia ase a ɛyɛ education. Wobɛtu tramadol ase a ɛyɛ education. Wobɛtu wii nom ase a ɛyɛ education. Nti ɔman no bɛgyina yie a na yɛde keesia de ama youth no. Mmeranteɛ ne mmabaawa no nyɛ de keesia na ɔman no tumi gyina ne nan so. Ɛsiane sɛ yɛde youth no na ɛkyekyere ɔman no. Nti mmɔfra wei, wɔn daakye no, wɔn adu 60 years, 70 years pɛ wɔn atra, wɔntumi nyɛ biribiara bi mu ma ɔman no. Enti na yɛkyerɛ wo sɛ, fa abofra no kɔ sukuu. Esiane sɛ ha na esua nimdeɛ, knowledge and wisdom, no firi. Enti hwɛ adeɛ wɔ ha. Wei yɛ Bible, wei yɛ Koran. Wei nyinaa kyerɛ me sɛ lack of knowledge my people perish. Nimdeɛ a me man no anya nti no, me man no kɔ ahohiahia mu. Enti ansa na ɔman no ebegyina ne nan so no, ɔman no nkɔ ahohiahia mu no, na ɛyɛ education. Enti mmɔfra wei na ɛsɛ ma wɔn foundation no na yɛde education tete wɔn. Ɛsiane sɛ Bible na ɛkuta hɔ no, yɛde mmara na ɛkɔ heaven. Enti Bible ne Koran nie, deɛ wɔn bi ayɛ mmara. Wodi mmara no so a na bɛnya heaven akɔ. Enti saa nso na pɛ sɛ ɔman etu mpɔn a yɛde education nimdeɛ knowledge and wisdom na ɛkyekyere ɔman. Ɛsiane sɛ wɔn nkɔ sukuu na wɔbɛte adeɛ a yɛfrɛ no mmara ase a ɛna wɔn di so eti sɛ ɔman no wɔn nte adeɛ a yɛfrɛ no mmara ase obi ani mmara so eti wei ɛkɔ sukuu na onya university kɔ a wɔn adeɛ a yɛfrɛ no mmara eti ɔsi wei menkum wei ɔnkuni nua ho nua ghana ni sɛ ɔyɛ onua obi hu sɛ ɛyɛ ne nua. Wei bɛhu sɛ yɛmmɔ korɔno. Wei bɛhu sɛ menom wii a me koma bɛsɛe. Wei bɛhu sɛ nyinsɛn yiguo basabasa no ɛkum nnipa. Wei bɛhu sɛ bribe ɛnyɛ. Wei bɛhu sɛ corruption ɛnyɛ. Ne yɛde tu aseɛ. Ɛti hwadeɛ. Yɛde mmɔfra no ɛkɔ sukuu ɛmu ma kɔsua nimdeɛ knowledge and wisdom nom wie a skills no makɔsua wɔ university no na ɔma bɛ develop ɛsiane sɛ weinom ɛna mmom nyɛ the key of life no na wɔde abɛyɛ development ama ɔman no ma wɔn foundation no na yɛde education ɛtete wɔn ɛsiane sɛ bible no ɛkuta hɔ no yɛde mmara ɛna ɛkɔ heaven ɛti bible ne ɛkɔwura nie deɛ wɔn bi ayɛ mmara wodi mmara no so a na benya heaven akɔ ɛti saa nso na pɛ sɛ ɔman ɛtu mpɔn a yɛde education nimdeɛ knowledge and wisdom ɛna ɛkyekyerɛ ɔman ɛsiane sɛ weinom kɔ sukuu na ɔmbɛte adeɛ a yɛfrɛ no mmara ase a ɛna wɔn di so ɛti sɛ ɔman no wɔn nte adeɛ a yɛfrɛ no mmara ase obi ɛni mmara so ɛti wei ɛkɔ sukuu na onya university kɔ a wɔnim adeɛ a yɛfrɛ no mmara Enti ɔse wei menkum wei ɔnku ne nua Hu wo nua Ghanani sɛ ɔyɛ wo nua ɔbɛhu no sɛ ɛyɛ ne nua Wei bɛhu sɛ yɛmmɔ korɔno Wei bɛhu sɛ menom wii a me koma bɛsɛe Wei bɛhu sɛ nyinsɛn yi guo basabasa ano ɛkum nnipa Wei bɛhu sɛ bribe ɛnyɛ Wei bɛhu sɛ corruption ɛnyɛ Ne yɛde retu aseɛ Enti hwɛ adeɛ Yɛde mmɔfra no rekɔ sukuu ama wɔakɔsua nimdeɛ, knowledge and wisdom, na wɔwie a, skills na wɔakɔsua wɔ university no na wɔn abɛ develop ɛsiane sɛ weinom ɛna ɛma wɔn nya the key of life no na wɔn de abɛ development ama ɔman no eti wokɔ aburukyerɛ a wobɛhu sɛ agenda 2030 2040 2050 no na ɔman bɛ bi akɔ sukuu kurom ha ɛsiane sɛ youth no na yɛsɛ wɔn education yɛde tu ohia se firi kurom ha ansa na ɔman no bɛgyina yie na ohia se atu no na ɛyɛ education nti yɛde education nimdeɛ knowledge and wisdom ɛna ɛkyekyere ɔman ɛti yɛma nkɔda no education no na wɔn bɛ develop skills na wɔn akosua wɔ university no ɛwɔ system no mu ɛti wobɛhu sɛ wɔn bɛ research ansa na wɔn bɛtumi agyina wɔn nan so no na wɔn akɔ sua adeɛ wɔn akɔ yɛ research eti wɔn research wɔn bɛyɛ no wɔn nso ɔkyena na obi develop car na obi ayɛ aeroplane wɔn nso na obi ayɛ electricity na obi atumi ayɛ biribi pɛ bi a ɛyɛ ne definite purpose ɛsan sɛ wɔn mu wɔ adeɛ bi wɔ mu a yɛfrɛ no definite purpose definite purpose no aha na yɛ achieve no eti yɛde mmɔfra no kɔ sukuu ɛsan sɛ biribi pɛ bi wɔ mmɔfra no mu a wɔn bɛtumi abɛyɛ ɔman.